sɛ ɔkasa no mete ɛna. Mekyerɛ sɛ ne me nna, sɛ wo nte twi a, ne me nna na me ho ntɔ me. Sɛ wo ne me anna a, me mɛwu. Wo ne me da a, wo bɛwu. Sɛ me nso mɛkɔ akɔwu deɛ, ɛnyɛ adwuma. Enti either sɛ wo ne me bɛda na wo wawu na wo ho atɔ wo,
Subscribe to it. Ah.
Me say, sister, don't my dine na mama pa. Me be hu ya me re kura ho. Ah. Ah. Mese kyɛ sɛ wɔn ato dan no akyeakyea no a kyɛ sɛ wohwɛ anhwɛ nti mekɔ de mayɛ ma sɛ mpɛ sɛ mebu gu koraa na nka ɔnyɛ bi a me mete me si aborosa ɛtoa so bɛɛ ɛɛti mu nsi dan ma me abɛhwɛ dɔn ma yɛ dan no atakwaa me koraa mfa no ho Ɛnyɛ yidze akosua, ɛnyɛ yidze. Ah, na wo sika a mede brɛ wo ama wo no nyina na wo ni hɔ. Me san de sika akɛseɛ akɛseɛ ba woanhu. Dabi dabi dabi ah, mede ma wɔn no ara sɛ mɛsini na. Ae, tumi da dan no kora de mɛbu ato agu. Na me ara mahwɛ ama mapɛ masini bi mehwɛ sɛ mɛnya obi koraa ee mɛnya na ha deɛ sɛ mɛnya wɔn adi ma awu wɔn adi ma awu wɔn adi ma awu koraa. madam ahyɛ me kyia o. ɛdɔ so ɛɛ wodɛ mesrɛ aha mɛnya bra bi koraa ma memusa no hwɛ sɛ ɔbɛnya obi masifoɔ no bi koraa ma me a why ae nti I will call you back thanks.

Hum me dan ni o ɔmo nsi dan no ma me no bra hwɛ deɛ ɔmo ayɛ dan no eh ah Tuadaroma mesrɛ wo wobɛnya mason ni papa ama me na nka wabɛhwɛ dan no ayɛ no yie ama me because eh Buronya wɔse yɛ tu bam. Madam ɛnkasa mpɛkyɛ ɛnkasa mpɛkyɛ ɛyɛ bɔ wokɔ asɔre bɛn. Mekɔ ɛyi Pentecost. Wokɔ Pentecost ɛɛ ah ɛnɛ Pentecost nyame ɛna ba bɛgyina ha no. Wonim obi saa ɔyɛ adeɛ. Oh ɛnkasa mpɛkyɛ. Nyame na ni. Me yɛ experience mason.
Wo yɛ mason ni? Hwɛ, ɛnura me bɛ twɛ mu wɔ dan yi ho. Me ankasa ka me kɔ fa excavator bɛ bubu dan no. Me hu sɛ dan no si hɔ na me bu afu. Ɛ wɔ bi dan ti mu bu ni saa. Ah, sɛ ni sɛ wo nti.
Wo di sɛ o bubu.

Nti mpɛ sɛ yɛnkɔ na yɛn kyɛke na hwɛ baabi a ɛnkɔ yie no na wopɛ koraa mɛma wabu ne nyinaa to agu na wasate foforɔ ama me. Award a magye wɔ Mason ho no, me menyɛ Ghana fo award. Oh nice, ne Ghana fo award de biribi amfiri mu ma. Nyame na ama mahyia wo. Nea afiri mu ba, wɔn nso kɔfa silver bi na wɔn de aba bɛkyerɛ wo, sika bi antaa akyire. Me me kɔgye no wɔ ayi US, Canada, Italy. Ɛntoa so, yɛnkɔ.
Hwɛ, me na me to, me na me de polythene bag ɛto blog esi thirty bedrooms wɔ gutter mu. Wo.
Mpacho me man to aso bio dialogues nkra ye. Kwadwo mesin kwadwo mesin omo ka no. E wo the whole world no. E me a. Ah, ma te wo din me wo ho na me nua ne ka kyerɛ me sister sister ma. O ka se wo hype me so me mpe hype. Bra enkasa mpɛkyɛ wa yenko. Wo dan we.
He. Me di one day pɛ. Ɛbɛyɛ no kama, apenti, ayɛ biribiara kama. Blank m'ani bɛgye. Ensuro. Sika a masɛe no wɔ dan wei ho no wahu. Blank. Nti yɛnkɔ ho na nka mekɔ kyɛke kyɛke fɔtɔ wɔ ho na nka ɛkyena nko a yɛnka ho plies na na kɛkyɛ me mɛstarte biribi ama wo kama. Blank m'ani bɛgye.
Ah. Ɛka a mabɔ wɔ dan wei ho. Oh. Hmm. Ɔmo adi mawu o. Bra. Ah.

Her. Ɛyɛ ma me fancy, ana me mpɛ fancy saa. Ah, na wonyɛ mɛsɛ nketewa. Ah! Na wote kura mu ase. Ah, dabi, ah, na mebɛ sla obi. Okay. Ɔse mɛhwɛ dan, me ba na dan ni sua, nti me se menyɛ. Me woma me contract na nkete nkete a menyɛ, nti me se wɔmfa ne sika. Ɔma me 3 billion, me se me mpɛ sɛ sika ketewa no. Manyɛ. Me me pɛ dan akɛse te se na mayɛ ho adwuma. Ah! Ɔtɔ ma hu ntam. Oh, onyame bɔfoɔ, Pentecost bɔfoɔ. Ah!

Technology no aba different different different nipa nsa ɔmo a mawuwu no wokɔ mɔkyerɛ a ne akɔ twitwa ɔmo nsa no na de ayɛ wode yɛ pillar na thousand years da ne mu da. Woyɛ good ah bra mese me nwuma aka nyina wona mede bɛma wo. Kampro dɛ sɛ atwam atwam.
Ɔmo adi ma wo o bra wo dɛ mese hwehwɛ baabi a deɛ nkɔ yie biara. Ntaabo ɔna mode ayɛ yi ntaabo yɛfa mmɔ seal ɛsoro hɔ bio

Sɛ adwuma no duru so a, nnipa tennis. Easy. Okay, wonim biribi? Ah! Mepɛ sɛ nnɛ wosoa me te sɛ blog. Ah!
Ɛdan yɛ wo dea, a mabɛyɛ ho adwuma. Me mesi a metumi de blog bɔ tata na so se mensoa wo a, bɔne bɛne wo? Ah, ɛnyɛ sɛ wosoa me kɛkɛ, wosoa me. Mepɛ sɛ wo ne me da. na me ho tɔ me. Ah!
Nsuro, Nyame yɛ adom na yɛwie dan yi na sɛ ɔnkɔ biribiara yɛ ɛwie na agyae ɔn computer no wie na biribiara ɛsi pii a mɛtumi ne wabɛda ha sɛ security kura mabɛyɛ wom. Daabi, mepɛ no sɛ ɛsi yɛ no nti na mede waba o, ɛnyɛ dansi yɛ nti na mede waba ha o, mepɛ sɛ wo ne me da because me huu no ahwɛ me hwɛ wabati ase wo sit down wo tu five star house kyerɛ sɛ ɔhoɔden nti ho bɛtumi ayɛ den wɔ me so nti mpakyɛ bɔ m'adwuma.

Maame adan na tokuro mu hɔ yɛnkɔ. Ah me koraa mese mede asɛm asie o me koraa menyɛ mason o ɛyɛ anamudwa na medwa ayi mason na ɔha ɛfɛ ne nannies nka mekɔfrɛ no aba no akɔ abɛyɛ ama me medwa m'anum. Na me nso koraa dan no nyɛ me deɛ o meboa mede adwuma na ɛnam. Keshi versus Keshi. Yes. Hey.
Na deɛ ɛwɔ mu ne sɛ, sɛ wo ne me anna a, me mɛwu, wo ne me da a, wo bɛwu. Sɛ me nso mɛkɔ akɔwu deɛ, ɛnyɛ adwuma. Enti da sɛ wo ne me bɛda na wo woawu na wo ho atɔ wo. Nti yɛnkɔ.
Madam, madam, mesrɛ wo, enti me me ne wo san aba abɛda kɛkɛ no koraa mpo no, mɛsan kɔ akɔwu? Wobɛwu. Ɛnyɛ na ma me me ama me ma me asem we pa de na ho ne.
Wonyɛ. Mo kwa ne kasa ne na twama no se ah madam. Wonyɛ.
Misro.
Ɛne ɔbɛkɔgye.
Misro.
Mɛteatea mo ama nkurɔfoɔ aba ama aka akyerɛ mo sɛ wɔarepu me. Wonya mehwɛ mo ma so koraa ɔbɛyɛ 30 years. Me, me ne judges no yɛ fine paa. M'adwuma, m'adwumayɛfoɔ no binom.